Ameqran. Hmm? Mazal-ik deg ameqran? Amek? Ur tṛuḥeḍ ad tesɣereḍ ass-agi? Atan iruḥ lḥal. Ah, ttuɣ iman-iw. Acu tɣareḍ akka? D tibratin n Rasul Bulus. Ah. Acḥal meqqret lmeɛna n imeslayen-agi yal ibbus. Lukan ɣas nezmer ad nexdem ayen akka d-yura deg-sent.

Muqel! Ad tesnulfayeḍ yiwen wurar ad tuɣaleḍ ad tḥemmleḍ aṭas leqraya. Ilaq-iyi kan ciṭuḥ n lweqt ad twaliḍ. S wakka ad tuɣaleḍ ad tḥerceḍ di lakun. Ad m-qqareɣ ur bɣiɣ ara. Anida! Inelmaden-is akk ẓewren di leqraya. Ulac win yecban Meqqran di temdint-agi. Issefham timsirin-is akken ilaq lḥal. Ad teɣreḍ ɣur-s kra n wussan kan, ad tfehmeḍ kulci. Ulac aselmad yifen filus, iyyaḍ ad teɣreḍ ɣer ɣur-s, dɣa ad tuɣaleḍ d anelmad ifazen, d nekk i k-d-innan, aɣ awal-iw. Dayen tura, ṭixret-iyi, nekk xḍiɣ i leqraya. Aznuzuɣ taduṭ ɣef yiman-iw. Teznuzuḍ taduṭ? Pff! Lɛali s tayri! Ziɣen yeznuzay taduṭ! I kečč d acu i k-iwwin ad d-greḍ iman-ik? Acuɣer i tzeɛfeḍ akka tura a winna? Kečč ur teḥwaǧeḍ ara ad tenɣeḍ iman-ik i wakken ad s-d-tawiḍ inelmaden i Ccix Meqqran. Ma d nekk anaɣ teẓriḍ amek, ilaq ad azzleɣ ad nadiɣ sya u sya. Umbeɛd, umbeɛd. A Ccix, a Ccix, azul fell-ak. Qrib i d-ufiɣ yiwen unelmad ajdid ass-agi. Lameɛna yenna-yi-d belli yexḍa i leqraya yerna yeznuzu taduṭ deg yiwet n taddart akkenni. Ih, umbeɛd. Ahat yufa iman-is. Nekkni ur kan ad iɛic akken i s-yehwa, akka i ddunit. Amek akka? A Ccix Meqqran, atan wwiɣ-ak-d tnac n yinelmaden. Iweddel ur ugad ara xelleṣ tura. Azraɛ, mi ara d-xelleṣ inelmaden ad d-tawiḍ lḥeqq-ik. Awah, ur zmireɣ ara ad rǧuɣ a Ccix Meqqran. Lukan d akin i zedɣeɣ tili ṣebreɣ ciṭuḥ. Lameɛna teẓriḍ beɛdeɣ. Yerna imawlan-iw d atmaten-iw ttraǧun deg-i, d nekk i ten-ittɛeggicen. Ilaq ad uɣaleɣ ɣer ɣur-sen, ad sen-awiɣ cwiya n yedrimen. Axir, ṭṭef,

Sel-iyi-d mliḥ. Grigorius ad iḥbes lxedma qabel, amkan-is ad iqqim d ilem. Tura, ilaq ad theggiḍ iman-ik. Axaṭer, atan ẓriɣ Fabius, hedreɣ yid-s, yenna-yi-d belli tzemreḍ ad teṭṭfeḍ amkan-nni. Tfehmeḍ? Ɣur-k ad k-iruḥ umkan-agi, ah? Ruḥ tura ad tẓereḍ amḍebber Fabius. Netta la ak-d-isfehmen kullec. Amek a Meqqran, tferḥeḍ? Ah? D acu i tenniḍ? Yelha, ad xemmemeɣ ihi.

Nekk ɣilleɣ lemzeyya i k-xedmeɣ imi i k-d-uwiɣ lexbar-agi ameqqran, llan yemdanen i fken tajɛelt i wakken ad nid-iṣaḥ wemkan-agi, yernu ur teẓriḍ ara belli dagi di temdint n Milano tzemreḍ a ad tuɣaleḍ d yiwen seg imeqqranen n tmurt? Xaṭi, xaṭi ay ameddakel ur zeɛɛef ara, feṛḥeɣ aṭas s lexbar-agi i yi-d-tewwiḍ akka, tanemmirt. Iban akka s tiṭ ara teskiddbeḍ ameqqran, bedder s waṭas ay ameddakel. Hawa, mačči akka ay telliḍ. Acu i k-iceɣben akka? Di leɛnaya-k, ini-yi-d. Ulac, ur tufiḍ d acu yellan a Hilarius? Semmeḥ-iyi kan, inelmaden-iw ttrajun. Ah, ticki ihi, ah?

Lukan ad tḥerreḍ amkan-agi, taɣteft-ik ad tefreḥ yis-k. Mačči kan nettat ara iferḥen, ad nferḥ akk yis-k a Meqqran. Anɛam, Eh, d tidet! waqila ur tefriḥeḍ ara. Ur ẓriɣ ara yemma. Ur ẓriɣ ara ma d ayen ilaqen neɣ xaṭi. D acu i k-ilaqen ihi a mmi? Uhm. Eh, ɣas ččet, ur ttṛaǧut ara, nekk ad ṛuḥeɣ steɛfu.

Anwa akka? Anwa yefren dinna? Ini-d, ah, ah, ffeɣ-d ɣer dagi. Aha, ah. Anta kemmini?

Aha. Ulac uɣilif. Eh, ad d-aseɣ. Nemsefham ihi, ha? Ah, yak. Amqran. Ah, libus. Ah, azul a Hilarius. Atan libus ad yili dinig i gar-aneɣ, ha? Ma tuɣaleḍ deg wawal-ik, atan ur tuɣaleɣ ara ad k-ɛerḍeɣ. A libus, ulac s waɛreḍ ar tmeɣra, ha? Eh, ad d-aseɣ. Ah, amqran. Atan usan-aɣ-d yinebgawen. Anwa? Eh, d Tityan. D Tityan? Eh. Tityan d agga ɣur-neɣ? D ameddakel-iw si zik. Myussan di Suq Aras, tamdint anda luleɣ. Ad tmmi meẓẓiyit, akken i tturebbaɣ. Ad tedduḍ ad tissineḍ? Awa, xaṭi, xaṭi, ur ttseṭṭin ara iman-ik fell-i a Meqqran. U yernu nekk ɣur-i aṭas n lecɣal i yi-ttraǧun, ilaq ad ruḥeɣ. Ar ticki ihi! Irbeḥ! Nruḥ? Ih, aql-i. Yya-d, yya-d a Lubus. Ah, Tirtiyan!

Tanemmirt. Amek? Amek? Tgerrez, teẓriḍ lḥekma d Roman, mi ara nekcem deg lecɣal n ddula, nettemlili-d anagar uguren, eh, nernu-d kan Ah, lehmima tidet. lɣalibut, d aya. I kečč ameqqran, sliɣ belli aṭas inelmaden i d-ittruḥen ɣur-k, ha? Ha, d aḥlel i nettḥellil deg-sen, s wakken ur d-ttasen ara, nettkemmil ula s wid yeznuzun ṭṭabla. Tigi d tibṛatin n Rasul Bulus, qqaren-d kra deg-sent, ayen yuran fell-asent weɛrit i lefhama, d acu tenniḍ a Meqqran, d tidet neɣ xaṭi? Acuɣer? Yeɛni ur k-ɛjibent ara tebṛatin-is i ktab-in n lenbeyya n zik? D tidet weɛrit i lefhama. Lameɛna akken wala, Rasul Bulus yessefham-d mliḥ lmeɛna-nsent di tebṛatin-is. Lemmer ad teɣreḍ tiktabin yura a Meberyus, ad tfehmeḍ mliḥ lmeɛna n yimezruyen-agi a Tityen. Teẓriḍ? Yezmer lḥal. Mkul tabṛat n Bulus, Yella deg-s wejdid, mi ara tent-ɣareɣ, ttafeɣ iman-iw, yerna ad ldint-d wallen-iw ɣef waṭas n leḥwayeǧ. Ehh, tettmeslayeḍ am umasiḥi, ah? D amasiḥi, ih. Wah, ur teẓriḍ ara? Ur ẓriɣ ara Meqqran. D yemma i yumnen s Sidna Ɛisa. D aymi i yesneɣ aṭas n leḥwayeǧ ɣef wayen yeɛnan aselmed n Lmasiḥ. Waqila s tidet-ik a Meqqran? Ehh, iɛǧeb-iyi mliḥ ubrid agi. Mazal kan ur greɣ ara aḍar. Imi d Ṛebbi i ḥemmleɣ akken nella nekkni daɣen. Ilaq-aɣ ad nexdem lebɣi-ines. Asmi ara ttuɣ akk ayagi, imiren ad d-iniɣ belli d amasiḥ n tidet i lliɣ. Acḥal ssarameɣ ad d-yaweḍ wass deg ara terṣi tikli-inu deg ubrid-agi a Titian. Teẓriḍ a Meqqran, lmeɛna n tebṛatin-agi yugar ayen i d-teqqareḍ akka. Teslam s teḥkayt-nni n Antonius, teẓrim d acu i yexdem? Hater? Anwa-t wagi? D yiwen n urgaz amerkanti yellan si temdint n Qumi n tmurt n Maṣer. Yiwen n wass, yesla-as temsalt n ilemẓi-nni i wumi yenna Sidna Ɛisa, Zenza n Uked Saɛid, seddqit i yimeɣban i wakken ad tesɛuḍ tudert n dayem. Ayagi ikcem deg wul-is. Iḥus am wakken d netta i d qesden imeslayen-agi. Am wakken i netta i wumi yenna Sidna Ɛisa xdem annect-nni. I umbeɛd, d acu i yexdem? Yezzenz merra ayen yesɛa. Iruḥ ifreq-it i yimeɣban d igellilen. Ma d netta iɛac am uẓawali. Rnu ur ixuṣṣ deg wacemma. Iɛac deg lehna, yerna iburek-it Rebbi armi d asmi i yemmut. D acu i d-teqqareḍ? Yezzenz ayen akk yesɛa? Ih, aṭas n yimdanen i yeǧǧan cci-nsen d imawlan-nsen ttɛicin am Unṭunyus. Ih, llan daɣen sin n yimdukal-iw i ixedmen akken. Ula dagi di temdint n Milano tella yiwet n tejmaɛt akka. Waw, teslam ara yis-s?

Twalaḍ alibus? Twalaḍ? D wagi i d liman ṣṣeḥ neɣ rraki. Ɛibad amigi, ma naden-sen Rebbi d tidet, axaṭer bgint-id s lefɛayel-nsen yernu ufa lehna n ṣṣeḥ. Mačči am nekni, yewwi-yaɣ zhu n ddunit, yernu neṭṭafar kan cehwa n tmessit-nneɣ, ulaw-nneɣ ččuren ḥaca d iɣeblan.

ad snegreɣ tamusni n imusnawen. Ad rreɣ d ulac lefhama n wid ifehmen. Anda-t uɛeqli? Anda-t umussnaw? Anda-t weḥric ara d-isfehmen ayen iḍerrun di leǧyal-nni? Ur d-ittebna ara Sidi Rebbi belli tamussni n ddunit-agi d lehbala, imi i heddun s lefhama-nsen ur ɛqilen ara tamussni n Rebbi. Imeslayen-agi d nekk i d-qesden alibus. Amek akka? Ur tesliḍ ara i teqcict-nni? Mi akken i tcennu di tmaziɣt teqqar-d, Ddem teɣreḍ, ddem teɣreḍ. Imiren kan ḥusseɣ am akken Sidi Rebbi i d-imeslay. Dɣa uzzleɣ-d ad ɣreɣ. Ax! Muqel! Dayen! Fehmeɣ tura. Ẓriɣ! Ẓriɣ d acu ilaq ad xedmeɣ. Alibus! Ad ssegmeɣ tudert-iw merra, ad beddleɣ tikli, ad ǧǧeɣ akk lɛadat-nni n zik. Tura qesdeɣ ad tebɛeɣ abrid n Sidna Ɛisa, sya d asawen ad xedmeɣ kan lebɣi-ines. Ma akken ɣareɣ tibratin-agi n Bulus, ḥusseɣ am akken i nk-id-ttmeslayent. Teḍra-yi am Unṭunyus, mi yesleɣ i wayen i d-yenna Sedna Ɛisa, iruḥ yexdem lebɣi-ines. Segmi ɣareɣ tibratin-agi, tekcem lehna d tameqqrant ɣer wul-iw a Libus. Ufiɣ d acu i ttnadiɣ si zik. Tura qesdeɣ ad uɣaleɣ d anelmad n Sedna Ɛisa, ad ǧǧeɣ kullec i wakken i ad lhuɣ s wayen inefɛen. Meɛna ameqqran, amek akka ara teǧǧeḍ kullec? Ilaq a Libus, ilaq. Aṭas i ketbeɛen abrid-agi. Ur lliɣ d amezwaru, ur ttiliɣ d aneggaru. Ihi ad truḥeḍ ad ɣ-teǧǧeḍ ameqqran? Ah, ah. Deg leḥsab-ayi, lxedma-k daɣen ad tt-teǧǧeḍ? Ah. Ihi ula d zzwaǧ ur t-tzeggjeḍ ara? Ur ẓriɣ ara. Wissen. Lameɛna yemma-k tebɣa ad tzewǧeḍ ameqqran? Ah, ẓriɣ. Meɛna taswiɛt-agi a Libus, Yella wayen yezwaren, mačči ɣef waya i ttxemmimeɣ. Ɣef wacu tettxemmimeḍ ihi? Bɣiɣ ad xedmeɣ lebɣi n Rebbi, ttxil ad tawel tudert-iw akk ad tt-rreɣ ger ifassen-is, axaṭer d abrid n tidet, d tafat. Tura mi nuɣal d iḥeqqiyen Sliman, ters-d rreḥma gar-aɣ d Sidi Rebbi, s Ɛisa Lmasiḥ. S Sidna Ɛisa akked liman i nufa abrid ɣer rreḥma n Sidi Rebbi deg nella tura. Ameqqran, ma yella umneɣ Sidna Ɛisa, zemreɣ ad uɣaleɣ d aḥeqqi ula d nekki? Yeɛni zemreɣ ad issineɣ rreḥma n Sidi Rebbi? Ih, tzemreḍ, ih, zemreɣ. Amin kan ttwil. D tidet? Ad k-ḥemdeɣ a Rebbi, ad k-ḥemdeɣ. D acu teqsiḍt akka i txemmdeḍ Ameqqran? Acu ur d-tusiḍ ara ɣer tmeɣra? Aṭas i d-isteqsan fell-ak. Dayen ur ttawaleɣ ara ad d-aseɣ ɣer tmeɣra i win-nwen. Amek?

Acu ara txedmeḍ di tmurt-ik a ccix? Ur ẓriɣ ara. Ɛelmeɣ kan belli yettṛaju-d ccɣel nniḍen. Ccɣel-agi yesɛa azal. Yesɛa azal d ameqqran ɣer Sidi Rebbi. Daymi i ilaq ad ruḥeɣ. Tfehmeḍ? Wissen d acu t-yuɣen akka-agi? Meqqran yuɣal d yiwen uselmad ifazen deg Tefriqt Umalu. Tira-nnes ɣef wayen yeɛnan liman di Lmasiḥ mazal ǧǧant-d later ar ass-a di ddunit merra.